Three, two, one! Awle, zanin chu England lal Edward pariatna leh George parukna te unau an inhuat dan chanchin. In ngaithla tiang aw. Edward pariatna hi nuthlawi avanga a lal thut thleng kalsantu kha a ni. December tla kum sangkhat zakua sawmthum paruk khan mipa pakhat hi a nu bulah a thingthi a, naupang ang maiin a ṭap hawm hawm. Mi tum chiah liam ta khan a u in a lalna a chhuahsan thut a. Great Britain lal a lo ni ve ta a ni. Mahse lal nihna phur rit khan a naupan lai atanga a taksa chak lo sa kha a tise nghal vek. A diary ah George parukna chuan, Naupang ang maiin ka rap chhuak tiin a ziak. Lal nihna hi mi thih vang emaw a hun pangngai achang pawh a ni lo. A u a tleirawh laia a ngaihsan em em thin khan a lu chungah a rawn nawr luih vang a ni. Chu a u a lalna ban san ta Edward pariatna chuan kum sawmthum paruk chhung Britain a chhuah san ta a ni. A chhungte lakah huatna a pai reng a, an lehkha thawn pawh a vawt tial tial a, a tawpah chuan tur ang maiin a khat ta a ni. Engtin nge naupan lai atanga nursery khata sei lian dun? Pa hrik tak hnuaia enkawl u nau kha pindan khata awm dun pawh peilo khawpa a in inhuat tak ni. Hmeichhe pakhat chawimawina pakhat leh pawisa vangin an dam chungin an inbe tha let tawh lo va, an thih hnu thlengin an inhuatna a dai lo, lo ngaithla rawh le. Edward a khan chhungkua ah David an ti a, kum sangkhat zet leh sawmkua pali ah George pangana fapa upa ber ni turin a lo piang a, Kum khat leh a chanve hnuah a nau Albert birthday an tih a lo piang ve le. A tir atangin mipa naupang pahnih hi an inzui chawt a, tutor inang, class inang hmangin sipai discipline kir tak hnuaiah an sei lian. Birthday kha a taksain a phatsan tlat. Doctor leh Lalchhungkaw Ricotta a khup a kawi a, Jenny welgum an tih vang a ni. Zanah thirin an phuarsak a, an a theih hle. A pum an a ring a, a tawng. A tawng a sak bawk. Mi hmaah a tawng dawn apiangin a tawng sak khan a man bet a. Sentence pangngai pawh sawi zawh harsa khawpin a ti buai thin. An pa khan hlauhna hmangin a enkawl a, lawng sipai a nihna ang khan thupek leh hremna hmangin a fate control a, hmangaihna ni lovin. Amah sawi danin, Ka pa ka hlau a, ka fate pawh hian min hlau tur a ni, a ti hial a ni. Chu thu chu a sawi tak tak emaw, sawi lo emaw, a fate'n kawl dan a pho lang chiang hle a. Mipa naupang pahnih khan an puitling thlengin an pai ta a ni. An pian lai khawvel hi hriat thiam a tha. Queen Victoria hun tawp lam a ni a. British Lalram khan khawvel hmun lia thena hmun khat lai a awh. Lal chhungkua hi mihring pangngai ang ni lovin ram ngena entirtu an ni. Lal fapa chu hlim tura enkawl an ni lo a, ram tana inpe tura enkawl an ni zawk. An mimal duhzawng dah thain zahawmna an vawng tur a ni. Kan nausen atangin an nun hi an lalna ta a ni tih hriat tir an ni. An pi Queen Victoria kha David pian lai pawhin a la dam a. Nursery-a an inenkawl dan kha a la danglam lo. Hmangaihna an dawng a nih pawhin neni leh tutor kal tlangin hunbi nei thlap a ni. An naupan laia hrehawm ber chu kum thum an nih thleng khan nurse maid rilru buai deuhin a enkawl a. Naupang kha a sik a, an nu leh pa hma an ṭah theih nan a hrem ṭhin. Longkeres Raitah phei chuan chaw a pe duh lo. Chu chu lal chhungkaw memoir aṭang chauh a hriat a ni na a fimkhur a ngai. Mahse a awmzia chu a chiang. Mipa naupang te hi hla takah enkawl an ni a, thuawi tura zirtir an ni. An inkuah ngai lo, an inngainatna nei chhun pawh an mahni pahnih inkara chauh a ni. Hetah hian mi tam takin an hriat sual a awm. Thenkhatin an unau hi an naupan lai atangin an inhawsa an ti a, mahse hei hi a dik lo. Dairy leh lehkha thawn hluiah chuan a nau zawk Bertie khan a u David kha a ngaisang em em a. David-a'n mi a hip thei zia kha a awt a, Lal nih phur rit a phur awlsam hmel lutuk khan a thla timuang thin. An in ngainat hmasak avang tak hian an in phatsanna kha a na zual. An in leichina kha a tak tak a nih avangin a na a. Kum sawmhnih an tlin chuan mipa danglam tak an lo ni ta. An mizia inkar kha lalna awmzia thlengin a nghawng. David, Prince of Wales a nih kan, khawvel a tlangval lar ber a ni a. Empire a fanga mipuiin an bur luih luih a, newspaper-in a thawmhnaw, a lampui, a zinna, a bialnute an chhui reng. Khawvel thar thawvenna leh nawmchhit bawlna entirtu a ni a, lal in dan a zah lo hle. Bharti erawh a letling thawk Duke of York a ni a, kum sangkhat zakua sawmhnih pathuma Elizabeth Bios Lyon a nei a, chhungkaw nun nuam tak a nei. A u inhlimna a um laiin a ni chuan thiamna a um a. A tawng sak tih dam nan speech therapist Lionel Luke hnenah kum tam a inzir a, mipui hmaa a sawi theih nan a bei. An ngaihdan ain ang lo hle, David tan chuan lal nihna hi hna mai a ni a. A nun nena inmilh tur a ni. Bharti tan chuan Pathian leh pianpui chanvo a ni a, mi in a bansan thei loh thil thianghlim a ni. Elizabeth-i a neih khan Bharti nun a thlak danglam vek a, an inhuatna ah pawh hmeichhe huaisen ber a lo ni ta. Scotland lal chhungkua Glamis Castle neitu Bowes Lyon hnam a ni a, Bharti zakzum leh tawngsak kha hmangaihna a lo pe a. Abdication hma daih tawh khan a u David-a kha a lo ringhlelh tawh. David-a'n Lal nihna a za loh lutuk kha a rap. Buaina a chhuah meuh chuan chhungkaw zinga ngaidam theih lo ber a ni a, a tihnatna a theihnghilh ngai lo. Mi zawng zawng aiin a dam rei bawk. David Prince of Wales a nih lai khan a buaithlak tial tial a, Empire fangin mipui lawm a hlawh hle a. Mi rethei leh sipai hliamte a leinat hmel kha miin an duh Mahse a penah chuan court mite an mang ang. Programme a kal bo sena zu a in nasa. Nupui, pasal nei lai a kawp thin. Lal nihna kha a ning tih a ti lang chiang hle. A pa George Pangana kha a beidawng chiang hle a. George Pangana chuan hun vawng dik, nun phung nghet tih dan pangngai a ngai pawimawh a. A fapa chuan thil thar, nawmchen, mahni duh zawng chiah a ngai pawimawh. Kum tin an inkar zau tial tial. Lalpa khan, He naupang hian lal a nih atanga kum khat chhungin a ti chhe vek ang a ti hial a, a sawi dik kher mai. Mahse an unau hian he an ngeih dan inpersan hian buaina a thlen ang tih an ring pha lo. David kha hrisel tha, Larsi, kum tam tak lal tur a ngaih a ni a. Bertie kha chu spare mai a ni a, khawtlang hna a thawk a, pei parade a enkual thin. A fanu pahnih te a enkawl thin bawk. An pa chuan hlauhawmna kha a hmu hmasa ber a, George pangana khan David leh a Lalna inkarah hian engmah lo tla lul suh se tiin a tawngtai a. A hnu lawkah, Lalna hi Bertie leh a tunu Elizabeth kutah tla zawk se a ti leh January-ah Lalpa a thi a, thlasawm pakhat hnuah a hlauhtawn kha a thleng dik ta. Edward pariatna chu Wayley Simpson zuana uai tlat, Edward pariatna hi David kha awng. Wayley si kha American nutthlawi, vawikhat pasal then tawh a pasal pahnihna nei lai a ni. British mipuiin an hre lo a, newspaper lian hoin lal hming chhiatna tur an zep tlat vang a ni. Mahse, pa lei chhungah chuan an buai nuai tawh. Wayley si miin an sawi dan a in ang lo hle. Baltimore-ah a piang a, rethei takin a sailian London khawpuiah a tla lut a. A vawi khat nan sipai pilot kutthlak ching pasalah a nei a, a vawi hnihna ah London sumdawng Arnett Simpson a nei leh Prince of Wales a tawn meuh chuan London nutthlawi fing leh nalh tak mi tih tihpui thiam tak a lo ni tawh. Lalfapa in a duh chhan chu a hmelthat vang ni lovin a thu a awitir theih vang a ni. A hau a, a tizak a, thu a pe a. Edward a lah chuan bawi ang maiin a lo awi thin. Helai tak hi kan hriatthiam lo takin Edward a kha Lalinah tuman an hau ngai lo an tlawn zawk a, a thusawi kha an pawm vek zel. Kha vang khan a nun khua kha a ruak thin a. Chuvang chuan Uili Sizuna uai ta nih chu. A chhungte tan chuan mihring verh vekin mipa mawl a bum a ni a, Edward atan chuan a nun ruak tak tihlimtu awm chhun a ni. Buaina tak chu nuthlawi vang chauh a ni lo. Lal Edward-a kha Church of England hotu ber a ni a, chu Kohhran chuan pasal then tawh chu a then tak a, pasal a la dam lai rengin inneih that an phal lo. Kohhran hotu berin pasal pahnih neih tawh nupui a neih chuan Bishop, sorkar leh rampum tan pawm theih a ni lo. Prime Minister Stanley Bellwin-a'n a sawi chiang hle. Va vang chhung zawngin Cabinet-in Uelisi kha khuin a ni thei lo an ti. Empire ram dangin an tuihnih a, Edward atan kawng dang a awm lo. Hmeichhia leh lalna pakhat chiah a thlang thei. Edward tan Uelisi a thlang, December ni sawm pakhatah lal a nih hnu rei lo teah a bansan a. Ka hmangaih tel lo chuan he phur rit hi ka zo lo tiin Rediau-a a puang. Lalna chu Barty kutah a tla nghal a, an pa hming chawiin George Parukna tiin a invuah. A chhuahsan hma kar kha a buai nuai a, zan leh khawvawt sawi lovin an inbia a. Edward-a chu a thurawn petute leh a naukarah a vei tawn sek thin. Rampum newspaper in thu dik an puan tak avangin an phu zawk. Lalin Ualisi chu nupui satliah a nei se, khuin ni lovin tih rawtna a awm a. Mahse cabinet leh ram dangin an hnawl vek, kawng a zim tial tial a, pakhat chiah a awm ta. Britain-a chhuahsan zan chuan Royal Lodge-ah a unaupa pathumte nen zanriah an kil ho a. Windsor Castle atangin radio-ah thu a sawi a, Lal thar hi keimah min rin ang chiah khan ring rawh u a ti. Zingkar hma takah lawngin a chhuak a, dam chhungin Britain a chhuahsan ta. Bharti ni rei lo te liam ta a tap zawih zawih kha tunah chuan Britain leh Indian lal a ni ta. A dil miah loh nihna a ni. Lal thar tan chuan lawmna ni lovin vanduaina a ni. George parukna khan a dam chhungin mitmei ven a peih lo. Lal nih a inring zo lo va, mipui hmaa thusawi a hreh em em a, A tawng sak khan hrem hun a temtir thin. A u in a lalna a bansan atangin a duh loh leh a zir ngai loh hna a chelh a ngai tih a hretiam nghal. A nu Queen Mary awmah Beya a trahna kha dairy ah a chuang a, an i hmasa ber te nat zia a ti lang. Thawnthu lar tak George parukna nupawhin a sawi uar em chu Lalni phur rit avangin a thi tih hi a ni. Mahse doctor report in a thlawp lo. Kum sawmnga paruk mei niin lungtha loin a thi a, A thisen zam a chah a, zial a heh lutuk avangin cancer in a ei chhe vek. Lal nih hrehawm tak khan a taksa chak lo sa a ei chhe ngei a, mahse a thih chhan tak chu a taksa leh a zial zuk vang a ni, an ti. Mahse Lalbansan khan unau inleichinna a ti chhe vek. December hma kha chuan an inhau ve thin a, mahse an inhmangaihna a la dam. Chumi hnuah chuan Nathita, George parukna chuan a u in Pathian chanvo thianghlim mahni hmasialna avangin a paih a, a nau tawng pawh thiam lo chungah phur rit a nghat a ti. Edward-a chuan a chhungten a manganna an tanpui lo a ti ve thung. An pahnih ngaidanah khan thudik a awm ve ve a, chuvangin an inhuatna a inphum nghet ta a ni. Lalbansan hnua a inho lehna khan Lalbansanna aiin a tina zawk a, a hmasa ber chu HRH tih thumal vang a ni. Edward-a'n Lalna a bansan hnuah a nauin Duke of Windsor-a a siam a, Duke thar chuan nupui a neih hunah Her Royal Highness a ti ve nghal turah a ngai. Mahse a beisei ang a ni lo. Mipui sawi dan chuan George paruknain Ualese HRH a laksak an ti a, mahse a dik chiah lo. May thla a lehkha chhuakah chuan Royal Highness tih hi Duke of Windsor chauh a pe a, Ualisin a nei ve loh nan dan an siam a ni. Dan lam aiin a awmzia khan Edward-a a ti na zawk. A nupui chu Dutch East satliah a ni ang a, Lalsungkaw hmaah a kun a ngai ang a, anni chu a hmaah an kun ve ngai dawn lo. Kum sawmthum chhung chu chhungkaw intawhkhawm apiangin indohna reh theih lo a ni ta. George parukna chu a nupui fuihna a nasat em avangin Ualisi kha Lalram tichhetu hmeichhe fing ver vekah a ngai a, chawimawina pakhat mah phu loah a ngai. Edward-a'n a ngaidam theih lo, a dam chhungin a sawi nawn tluk tluk. Ualisi zal lohna a awm ang tih a hlau lutuk a, pindanah a luhtir duh lo hial thin. Dan dik tak nge phuba lakna ten awm zawk. Chawimawina a buai khan Edward-a chapona a ti nghet a, pawisa avanga buaina khan George parukna rinna a ti che vek bawk. Balmoral leh Sandringham hi Edward-a mimal ta a ni a, an pa hnen atanga'n rochun a ni. Lal nihna ina ken a ni lo. Britain-a chhuahsan khan estate kha a keng chhuak tel vek. Lalthar khan a chhungte in leh lo ngei chu a u, Lal bansantu lak atang khan a lei let leh a ngai. Inremna an siam laiin Edward-a khan dawt hmangin a nau pawisa sang tam tak kum ten a dil chhuak. Ka ri thei lutuk, Lalhlui hi ka vak vai mai dawn a ti. Dawt a ni a, ruahman lawk a ni. A hnuah a ukil Walter Mongton-a lehkha atangin Edward-a hian makta duai tam tak a lo kawl ru reng tih an hria. Chu chu Prince of Wales a nih laia Duchy of Cornwall sum atanga a lak ruk a ni a, a nau laka a dih lai khan a tam fe zawk. Hausa takin a nung thei reng a, mahse a nau bulah rit thei angin a insawi. Chu dawt chuan George parukna thinlung a dengna hle. An pa kha sumren leh rinawmna ngai pawimawh em em mi a ni a. Mi rinawm leh rinawm loh tehna pawisa a hmang thin. A u ngeiin a mitah chiang taka en chunga ka ri thei tia dawt a sawi khan sum duh vang ni lovin chhungkaw dan thianghlim ber zawm lohna a ni. A pa in an pahnih tana a zirtir ber a buh chhia a ni. Pawisa tam tak a ni na a, a thuphung khan a ti na zawk. He thilah hian dawt a sawi duh a nih chuan engkimah dawt a sawi duh ang tiin a ngai ta a, inremna kawng a awm theihna rinna kha a ral vek ta. George paruknain inbawmna a hriat chhuah meuh chuan a umi zia a lo hriat thiam dan a dik zia a nem nghet. Britain-a chhuahsan atangin Edward-a khan phone-in a nau a rawn be reng a, pawisa a dil a, a nupui chawimawina a dil a, haw a dil thin. A call khan Josh parukna a ti buai em a, a tawpah Lal phone line atangin a u biak theihna an cut ta. Chu thupek chu Lalpa thu chauh a ni lo. A secretary Tomila Seles leh Alexander Harding te khan Duke of Windsor kha Lalram tana hlauhawmah an ngai a, an dairy-a unau pahnih inkara daidanna an siam dan an ziak. Lalpa duh dan an ti puitling ringawt ni lovin chhungkaw inhonaah pawl an siam a ni. Lalram hi vanduaina atangin a him hram a, a tichhetu hi a hneih leh tawh tur a ni lo an ti. Edward-a'n pawisa emaw chawimuina a dil apiangin heng mite hian Lalpa chu hnawl turin an fuih a, inremna tur a awm pawhin anmahni hian an ti tawp leh thin. George parukna amah leh amah pawhin ring zo lo, a thurawn petute a ring em a, anni chuanin a u hi hmun hla taka awm hian George parukna atan a him ber an ti tlat. David leh Bertie inkara thinrimna kha a tak tak a ni. Mahse, inhuatna a zual chhan chu court mite vang a ni thung. Kum sangkhat zakua sawmthum tawp lamah Duke of Windsor kha chhungkaw zahna mai a ni tawh lo, ram tana hlawhawm a ni tawh. October-ah Edward-a leh Wallis-i kha Nazi Germany an tlawh a, Hitler-a nen thla an la dun a, Duke khan Nazi salute pe ve ang hrimin a lang. George parukna leh Minister ten mak an ti em em a, Lalhlui khan Joseph Goebbels hnenah propaganda hlu tak a pe a ni. Propaganda hi mipui tih ralkhelna tur thu tih vel ang kha a ni aw. Edward a ngeihdana chuan phatsanna a ni lo. In leh lo dinhmun zirchianna Prince of Wales a nih laia a tui zawng tak a ni a. Nazi hoin a chhungten an hnawl hnua zah taka an lo dunsatna kha nuam a ti ve hrim hrim. Mahse Nazi ho chuan an hlawkpui dan an hre chiang, British Lalhlui, Chibeibuk lai leh Reichhotute nen zanriah an kil lai thlalak kan nei ta. London in a za lohna zawng zawng ah Berlin in a lo za sak a ni. British hotute tan chuan politics hriat loh vang emaw, hmelma lam tan zawk emaw a ni a, George Pangana thurawn petute hlauhthawnna a nem nghet. In do a lo thlen phei chuan Duke dinhmun a hlawhawm zual. Prince an tlawm hnu in Windsor nupa kha Spain ah an tlan a, Portugal ah an kal leh. Tah chuan Nazi ruahmanna zing ah an tel ve ta. Indopui zawh hnua German Foreign Office a lehkha an man. Marbach Files an tih ah chuan Operation Uili a chuang. Duke kha thlem emaw, ruk bo emaw a Britain a tlawm emaw inremna a siam chuan London ah lal lem atan dah an tum a ni. Chu lehkha ah vek chuan Edward-a'n Britain chak lo tur thu leh Germany nena inrem mai a finthlak a tih thu a sawi na a chuang bawk. Chu lehkha tak tak awmzia ah chuan historian te an inhnial. Frances Donaldson chuan Edward-a hi Francis tan tak, remchang a hmuh chuan phatsan duh mi a a ngai a. Philip Ziegler, Official Biography ziaktu chuan Politics hre lo, mi sawi a piang sawi ve mai thin, a thil sawi awmzia hre lo a a ngai thung. German agent Walter Sickennal bak ang chi ten report an ziah khan an hotute hmin nan an ti uar duah thei tih hriat a tha. Edward-a rilru chhungrel tak chu propaganda leh mahni hmasialna hnuaia a pilbo hlen tawh mai thei. Churchill-a abdication laia duk tan tlat tur khan tunah chuan a ti tawp a ngai ta. Declassified communication-ah chuan Churchill-a'n Edward-a kha court material-a vo a ni. Sipai nihna a la nei a, officer dang anga thupek la dawng thei tih a hriattir. Bahamas governor a nih a pawm hma loh chuan Chu hnah chu tuipui ral leh lam thliar karte reuh te tihbuai thei lohna hmuna thawn bo na a ni. Eduardan hmuhsitna a ni tih a hre chiang a, a thin a rim hle. Kum sangkhat zakua sawmli atanga kum sangkhat zakua sawmli panga thleng Bahamas-ah a awm a, tumah an lawm lo. Eduarda chuan lum leh reh lutuk a ti a, Lalhlui hi mihring tlemte zingah min dah a ti. A awmna mite chuan an ram buaina aiin a nupui nuam tih zawng a ngaipawimawh zawk an ti. Hnathawktu helhna leh tualthahna lar tak a chinfel danah sawisel a hlawh hle. Britain tan chuan an ruah hman ang thlap a ni. Thliar kar atang chuan Duke hlauhawm kha indona hmun atangin melsang tam a hla awm a, German agent leh ram neutral atangin a hla a, indona ti buai thei lo. Hmelma kutah a tla thei lo bawk, George parukna a u thawn chhuah rem tiru reng tu khan tunah chuan a ram chu a kum thim berah pawh a u engtiangin nge a rawn khawsak dawn tih ngaihtuah ngai lovin a hruai thei ta. Indopuia zawh meuh chuan an unau inkung keihna chu a chat lo, lung ang maiin a sak tawh zawk. George parukna chuan Britain kehchhia indopui hnuah a enkawl a, a hriselna a chhe tial tial a. Edward-a leh Wallis-i chuan Friends Villa leh Cafe Society-ah hun awl an hmang a, tui finriat ang maiin an inkar a zau. Kum tam an inbe lo, lehkhathawn vawt tak leh pawisa inchuh bak an nun a hrang hlak tawh. George parukna chuan a pianpui Lalram Kehdar lai a hruai a, India inzalenna a hmu a, Indopui hnu chu eitlem leh inchim karah ram che vek ṭep tawh a tung ding le. Chu hna chuan mi chak lo sa a ei chhia a, a kum tawp lam thlalakah chuan a kum aiin a upat hmel fe zawk. Edward-a erawh hna reng reng a nei lo a. Wallis-i nen mikhual professional an ni a, Paris, New York, Palm Beach an fang a, nalh takin an inchei a, zanriah an kil reng thin. Ti tur nei lo mi pahnih hun awl hmang an ni ta. Lalna atanga zalenna a duh a, a hmu ta. Mahse chu zalenna chu ninawmna mawi taka a chang. A hrechiangtute chuan pawn lang nalh tak chhungrilah lungngeihna thuk tak an hmu. A nun awmze nei theitu ber a peih chhuak a, a pawm duh lo an ti. Inhnaw bona chu pa Lace atangin a chhuak a, Lalpa leh a nupuiin Windsor nupa kha chhungkaw nun atangin an hnawt chhuak hmak. Mahse Edward-a pawh thiam lohna a nei. Ram chhuahsan kha a duh thlan a ni ve tho. Inremna kawng a rawn thleng ve thin a, mahse a hnawl zel. A thil phut nghet tak pakhat avangin Wallace i tel ve lohna, chawimuaina kim chang pek a ni lohna khawiah mah a kal duh lo. Inremna a pawm duh lo bawk. A chapona khan a nupui zah lohna chu a mimal thinrimna lak atangin a then hrang thei lo. Pa Lacey-in HRH an pe duh lo va, Edward-a a kal duh lo. An inhuatna chu Lalpa dam chhungin a daih. Thinrimna kha a la vung ve lak lo a, a nem ngai lo. Wallace-i hnena lehkha a thawn rukah chuan Edward-a'n a hmaikawr a phelh vek. Pawisa a nunna chawmtu leh a haw em em te khawngaihna innghahna a ngaihtuah laiin, a nu Queen Mary leh a mo Queen Mother lo ni tur Elizabeth-i kha thisen vawt tak nei tiin a sawi. Chu tawngkam a lehkha thawn chhuah takah chuan History-a'n sawi aiin a inhuat zia a pho lang chiang zawk. Hmelhriat in ngeih lo an ni lo, chhungkaw in do an ni. Pawn lam, pawlh, pawn lamah pawlai takin an awm a, a ruk in tur an in thawn a, siam that leh thei tawh loh inhauna an tang. Church pangana chu February ni ruk kum sangkhat zakua sawm nga pahniah Sandringhamah a muthilh laiin a thi a, a chuap chhe tawh leh thisen zam sak tawh khan kum sawm nga paruk mi lekah a nun a laksak ta a ni. Edward-a chu a vuina Atlantic-ah a kal a, mahni chauhin a kal. Police-i a hnungah a awm a, a pasalin a aiawh a, a lalna a chhuahsan tak. A unaupa vuinaah sawm a ni lo. Duke chu ralnaah a ding a, lal hluin a lalna a bansan avanga lal lo ni ta an phum lai a thlir a. Friends-a a kir leh a, a tuartu pakhat a thih pawhin a tawp chuang lo. Inhuatna bawk an lut leh. Huatna kha George parukna thih rualin a thi ve lo. A nupui, tunah Queen Mother chuan Windsor nupa huatna kha a dam chhungin a pai a. Ualisi pawhin a rul let ve. Lalthar Elizabeth pahnihna naupangte kha amah a inṭanna ni miah lo chhungkaw inhohna a ro chung ta a. A nu leh pa te aiin fimkhur zawkin a ching fel. Edward-a damtawp lamah chuan inremna tlem a rawn lek chhuak. Kum sangkhat zakua sum sarih pahniha French-a state visit a neih laiin Lalnu chuan a pa u damlo chu Paris pawna inah a tlawh a. Kan sarhin a ichhiat mek laiin a khum bulah rei lo te a thu. Kum hma lamah khan inkar zau taka inzawmna pan te a lo awm ve nual a, mahse a siam tha chuang lo. Kum sangkhat zakua sum ruk panga Edward-a London-ah mitzei turin a kal a. Lalnu in damdawi in ah a kan abdication hnu a Lal in a dawnsawn leh hmasak ber a ni. Kum sangkhat zakua sawmruk pasarih ah Windsor nupa chu Queen Mary hriat rengna lungphun hawnna a sawm an ni. Wallis i dawnsawn duh miah lo tunu ngei kha Duke leh Duchess chu Lal chhungkua zingah mipui hma ah kum sawmthum hnu ah an ding leh a, camera hma a inremna lem chauh a ni. Heng te hi tha lai zawk, a nu leh pa te thinrimna pai tawh lo lalnu atanga chhuak a ni a, mi na tak tuar atanga chhuak a ni lo. Queen Mother kum sangkhat zakual sawm ruk pasarih inkhawm a tel ve kha, kum sawmthum chhung a huat hmeichhia lakah khan a vawt reng a, a lum belh eih lo. Engmah a danglam phah chuang lo, Edward-a chu ni rei lo te hnu, May ni sawmhnih pariat kum sangkhat zakual sawm sarih pahnih ah a thi a, a ruang chu Frogmore-a Lalthlan mual ah phum turin an hawn a, Hualesi pawh a hnuah a bulah an phum ve. Lalnuin inthawi damna tlem a siam khan mihring pahnih a khawih a, mahse chhungkaw peng pahnih inkar a khih erawh a charpui lo. Hualesi chak lo leh mal tawh tak kha kum sawmpali dang a la dam a, a hnawl tlattute lakah chuan a tawp thlengin mikhual a ni. Lalna leh inthenna atanga intan inhauhna kha a tuartute an ral vek thlengin a tawp a, mahse thinrimna erawh a ral ve lo.